Бәлкем дә, беркемнең җаны да үзгә кешегә ярдәм итәлмидер һәм дә бөтен әйбер Алла Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең кул астында булыр. Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Һәрбер кеше көтүче, ди. Һәрбер көтүченең көтүе бар, кайсы өчен ул, ди, Алла каршысында җавап бирә, ди. Имаммы, рәисме, дәүләтнеңме, патшасымы, ул көтүче, аның көтүе, Ул бөтен дәүләттә яши торган халык, бөтенесе өчен ул җавап бирер. Ир кеше бит көтүче, аның көтүе, хатыны, балалары. Хатын кеше бит ул көтүче бит, аның көтүе, балалар һәм дә ир кешенең байлыгы бөтен социаль биреләде. Пәйгамбәребез әйтә, Хәтта кол, кайсы бай хуҗада эшли, ул да кертүче, ди. Аның кертүе, хуҗаның байлыгы, ди. Әгәр дә югалтсамы, югалтсамы, бөтенесе өчен ул җавап бирер. Шуңа күрә, кадерле мөселман кардәшләр, безнең һәрберебезнең бар хакыбыз. Шуңа күрә дә безнекә әйтелгән бар Балаларның хакы үзенең әти-әнисенә. Бардыр шундый күп әтиләр ди, үзләренең балаларыннан артык белә сорыйлар ди, һәм дә каты йөрәк белә. Ә инде качан бала кеше үзенең әтисенәме, әнисенәме әйтсә, минем хәлемнән килми, булдыра алмыймы, ул вакытта әти кеше әйтә, пәйгамбәребезнең, дир, бар хадисы, Син үзең дә бир инде, балам, ди. Һәм дә баланың байлыгы бөтенесе, ди, әти кешенең хакы, ди. То есть мони бала бармы, аның миллионлап акча булса, әтисе бөтен акчасын килеп алырга хакы бар. Ягъни бу ислам дине буенча. Ә ул, ди, Аллаһ Тәгаләнең Коръәндәге язылган сүзләрен әйтә, ди, Ва када раббука әллә тәгъбуду илля ияһу ва бил валидәйни ихсана. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә хөкем кылды дип, Аллаһ Тәгаләгә генә буйсынырга һәм дә әни белә әтигә яхшы ярдәм белән тормыш алып барырга. Кайчан шушы хадисны, шушы аятьләрне бер әти кеше дип үзенең баласына әйткәч, шул бала үзенең әтисенә әтә, әтием ди. Әгәр дә. Синең кебек бәндә бир, ягъни синең кебек әти кеше пәйгамбәр вакытында, пәйгамбәр заманасында булса, Коръәндә мондый аять инмәс иде, ди. Ягъни әти белән әнигә яхшы булу. Әгәр дә, ди, синең кебек шундый була кисе кеби. Кеше кайбер бер вакытында булса, ди, Коръәндә мондый аять киңмәс иде. Бер кеше, ди, килде Умар ибн Хаттабка жалоба бирде. Жалоба бирә үзенең баласына. Амир Умар ибн Хаттабка әйтә, Минем балам тыңламый, ди.

Ана хакы бармы ди үзенең әтисенә? Умар ибне Хаттаб, Бар, ди. Бу ул кеше сорый. Ну, әти бит, ди. Умар ибне Хаттаб әтә беренчесе, ди. Ул инде әти кеше, үләм динчә, ди, сайларга тиеш үзенә яхшы әни, то есть үзенең киләчәк баласына яхшы әни сайларга тиеш, ди. Икенчесе, ди, үзенә Тиеш яхшы исем сайларга, ди мөселман яхшы исемне. Өченчесе, ди, Коръәнне рәтергә тиеш, ди, укырга, аңларга, шуларның бөтенесен, ди. Бу кешенең балаларыныкы да шул, күзләреннән яшьләре ага, и әйтә боларга, йә Амирулмөэминин, йә мөселманнарның патшасы, менә өчесеннән, ди, берсен дә миңа үтәмәде, ди. Минем әнием кылы диде. Үз анда бар иде шундый утка табынучылар, утка табынучыларның, ягъни бу кылын апкайткан, бу әнисе булыр. Йөзе дә ямьсез иде, ди, һәм дә әтием миңа начар исем дә салмады, ди. Һәм дә Коръәни Кәримнән миңа бер хәреф тә өйрәтмәде. Шул вакытта Умар бни Хаттаб бу әти кешегә, Әйдә, кит моннан, ди. Син иң беренче кайсы аның хокукларын үтәмәдең, ди. Шуңа күрә синең аның өстенә бернинди хакың да юк. Шуңа күрә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, Хатын-кызны әгәр дә өйләнсәң, ди, аны өйләнәләр дүрт әй бергә. Беренчесе, байлыгына, икенчесе, аның дәрәҗәсенә, яни халык арасында, өченчесе, матурлыгына, ди, дүртенчесе, аның диненә карап, ди. Пәйгамбәребез әйтә, Әгәр дә динине сайласаң, ди, син бәхеттә, шатлыкта, йөрәгең дә тынычлыкта була, ди. Табыр хадисында Пәйгамбәребез әйтә, Үләнмәгез, ди, хатыннарны матурлыгы өчен, чөнки шул матурлыгы киләчәктә сезгә начарлыгы белән әйләнергә мөмкин. Үләнмәгез, ди, хатыннарны аларның байлыгы өчен, ди, бәлки шушы байлыгы аларны бөтен худудлардан, границалардан чыгып, сезгә зыян китерер, ди. Иң хайырлысы, дир, сезгә бүләнергә дини хатынга, хәтта әгәр дә ул кара булса, дир, негр, хәтта әгәр дә аның колагы да кискән булса, дир. Ләкин әгәр дә аның дине каты булса, Алладан курка торган булса, ул сезгә иң хайырлысы, дир.